Mwanche omorigereria Bosongo Vibes Network kaka buna ere botambe egasi yaito nogotara ime ase ebinyoro gokoretera aria agendererete. Igo twarenge chinsemo chiria chia bobasi gokwanera abana baria chintakana twarure ororo naende twabekire esabari goika chinsemo echi iga chia sauti mogirango. Noo tore maiga amang'ana naro iga amakong'u igoro y'amaremo, amaremo achandire abagusii baminto. Onye ebinto mbire bichandete omogusii kaka bono iga buna togokwana iga, negento gekorokwa endemero. Abana abamo baitanire bare gocha gokina amo baitanire basoire engoro ase engencho ya ki? Endemero. Na eye nero yatoretire aiga chinsemo echi iga chia South Mogirango. Ng'aki korokwa omoaka? Inche nkorokwa James Ong'ondo. James Ong'ondo. Ekenyoro kende gekorokwa? Gekorokwa Egeti. Aa ewodi. Omotubwa. Omo? Omotubwa. Omotubwa. Wodi ki?

Toankomoga nomweng'e bw'efamiri eye ninki kegendererete? Efamiri eye, igoo omwana asira, ekero omwana asira eripoti yachire aatugutu, abamura aba bachakire gokana, batagete komobeka ase atabwenereti, ase oborumo bw'omwana bw'omong'ina omwaao. Okay, totaraika abwo, toange history ya omogaka omonyene omochie oyo bono, omogaka omonyene. Omogaka omonyene. Naki arekorokwa? Yakorokwa Anyona.
Mh, Anyona ng'o? Jeremia Anyona. Jeremia Anyona. Ee. Mh. Jeremia Anyona abwate abang'ina babere, Mh. omotang'ani iga akwete, Mh. oyo o kabere ake okwa Onyando, Mh. na oyo o gatato bono a- ekero oyo akwa Onyando, Mh. agacha akanyora oyo o gatato. Mh. ore konyang'arisa. Okay.
Eh, omogaka nabwate abang'ina batato. Bono tochakire omotang'ani. Mm. Omotang'ani ekero asirete, gatigete abana barenga? Abamura babere.
Abamura babere. Abo bono bare obono iga.
Abo bono bare obono. Abaiseke? Abaiseke mbarenga bare bare. Ba, bane.
Bane. Abaiseke bane. Bane. Mm.
Okay, mm. abaiseke bane. Mm. Aya, abamura abo babere, na obaro paka bono. Na obaro paka bono. Agacha kareta omong'ina okabere. Eh. Omong'ina okabere akanyora abamura barenga? Tanyora timomura. Eh.
abaiseke boka abwate. Akanyora omoiseke oyomo.
Omoiseke oyomo, agasira, agacha kare toyo ogatato, Ee. oyo ogatato bono ere no are moyo are. Are moyo are. Akanyora abamura barenga? Momura oyomo. Momura oyomo, Ee. ere no are. Ere no are. Ere oaterwe oboremo?
Aa totaraterwa oboremo. Okay.
Nanyorete omwana enyaroka? Nabwate onyaroka.
Enyaroka.
Bono omwana oyo osirete noyo ng'o? Oyo nobonyando.
Omo omokungu okabere. Enyaroka yaye esirete bono. Okay. Abamura aba ekero bare moyo amaremo abo ng'ai are? Iga are maate nachi, obo nobwo omong'ina o Nyando. Igo korwa?
Mpaka enachi ne karo ase ba omoka akabegete enachi abo Nyando akerana rogoro, abamura bakerana maate.
Oigo oyio okagachete enachi noyomo.

Oo, arenge omogomba. Tari- Tari- tanyoreti mwana. tanyoreti mwana bono nabwate eraiti yokoigwa oborimo bwa ise ekiagera tanyorete ase achiete Eh. richiko rigoteba omwana omonyaroka aigwe oborimo Aigwe oborimo na omomura. Eh. Eh. bono ekero asirete ng'ogokana taenigwa
Goetera oboremo obo buna batagete koboria, abamura aba bare babere tiyari babwa baateranire oboremo obo, baborengirie korwa maate, eh, mpaka nonye nigo aye mborengirie aye bikone buna tore iga, gete nere naki omonto. Iga ekekone eki ng'a ng'a gochi moino obe aterete, omogaka takorete bo. Koratiga oboremo ogochi moino nkaibwa egete.
Moigete aria moino ase chinsaga chiikare ne ritoke.

oboremo bwa bw'onyandu bochire igoro, obwa abamura batigari bare maati buna oria omoka are maate. Ee.
Mwarobeire amatanga y'omo y'omosubati oyio bono? Ntararoberigwe goetera amang'ana aya. Mh. Ee.
Bono ng'ai bagoteba batagete aye nigo? Igo batagete korengia akanyomba akoroche.

ase omwombe omong'ina o gatato. Naro ayio atosinyete, eki nakio getosinyete eagera gochia mwacha. Ee.
Omong'ina aye amang'ana aya bono ng'aki oyaroche ekiagera ndoche ng'a aye no kwabeire baba. Eh? Inche ekeene kia amang'ana. Ng'aki okorokwa amarieta? Inche Mary Moraa.
Mhm. Ee. Ekeene kia amang'ana ekero twacha, Mm. igo batoboria ng'a ng'aki oboremo bwa Onyandu, oyio igakorokwa Onyandu marehemu o kabere. Mm. Oboremo bwa Onyandu kaigure. Tokabatebia eboremo aa tari ase omogaka anachete, Mm. Igo omogaka naaterete abang'ina baye, kera omonto omoya agakora. Lakini oyo o gatato ere tamwatereti, bwatebete ng'a, Inki! Oborimo obo bw'onyando! Omong'ina oyo o kabere tiga oyaire, ekiagera tabwate oyo, tabwate mwana momura, egera aboikaranse. Igo naintwe togaitaba ng'a ki, ekero tokoboriwu nainwe buna iga, efamiri. Tokabatebia oboremo bw'enyando obore na chibogeka bwensi mpaka agaiga. Igo. Igo omogaka buna asirete, ere nabangete abanto baye, agakora. Abangete abanto barenge abakungu barenge babere. Oyo nere o nyando. Omong'ina omonene.
O kabere.
Oyo bono, oyo nyang'arisi oyo, oyo ora nere o nyando. Omogaka akababwaterania. Ee, akababwaterania.
Okay. Oria bw'abamura abanene, omong'ina omonene, eborwete korwa abwe ase natambe. Ase atambe akaroche amache are. Natambe titagotebi. Nonya ndoiyi tiga ngotebi iga, nomonto omonene, ekegori kiane kagocha ninche mwariganeti, kagocha igo nde nomwana oyomo bweka, akamwana akangwerera. Naye kwamokaribishete kino are.
Ninche namokarabisete, eh.
Wow! Mwancha omorigereria, mm abanyakenyoro nabo bare maate aria abange bagechire neng'ana eye, ntagete togende gochia ororo, na barabwo toraigwe ng'a okorora kwabo nkorokia oko buna ekenyoro, naende eye nabo erabe lesson gochia ase ebinyoro binde. Kaka, abagusii tiga totige gokora, omanyete eeh richiko riria nineteen forty ndiachete rigachengi. Bono iga mosubati omino agoonchokera ogokoma oborimo na iswe arende yokoboria, ekiagera richiko ria Kenya nabo rigoteba, omwana abe omomura, omwana abe omoiseke, nabwate chinguru chiokoyi inherit ama aria ise. Igo bono abasubati abande bare isiko na baamua ng'a ngocha bare baaterwe oboremo aiga, bado bagocha baaterwe naki bamura aba naende kende keginya bagokora ne richiko rire bo. So tiga togende torategerera, torego abanyaKenya oro nabarabwo ng'a naki babwate. Mwache morere oboremo obo na ense Naigure abanto bagoteba ng'a gusima ria motari ninchuba egerango my friend, nchuba egerango ororeriire moriro oo. Ase aya, natarire korwa epaara rogoro, emesi nere esimekire rogoro aria, naende chibando chigasimekwa gatia, mpaka ase naikire aye iga mokobiroka ebikone, tari bo? ebikone, ntoke atoke kobiroka ebirachuoki, aye iga mokobiroka ebikone, so ebikone mbire bisimekire korwa bakamoina aria erobaga ororia aria. Aya gochakera naende oboremo obo, oboria bochiete mpaka ai tindi ochi gose ecamera nebwate lakini bochiete naende mpaka ase emesii eye eri ng'umbu aaria emeringo amwe naende bogatamboka gochia rogoro, nabo bochiete aria. Oboremo obwo bwonsi pi, nobo abamura barenga? babere boka, ekero bare babere, Mwaka oyo kwaigwa bateba ekeraa ekera ekera ekera ekera konya are moyo ng'a aigeti oboremo bwa omong'inaa Onyando. Onyando. Noo aigeti abwo na toteneine aa. Korwa rogoro rogoro. Korwa rogoro paka aye na chieye.
Paka. Agateba obo nobwo Onyando. Mm. Na obo nobwo omong'ina omonene bwachire maate. Energy bono nki emineti igo bono? Yaani oo aa nao ogwaterana. Ogwaterana. Okay. Buna ebi ebikoni ebi bibekire. Eeh. Naaigete omogaka naigetia. Mm. Agateba, Gochia monto tatuomani gochia, na na oyorigoro tatuomani gochia maate. Bono aye iga gotakeire koba okwo omong'ina bono oyo ore moyo ekiagera omogaka ababwateranetie. Ee, Tari bo? ee. Omo- Omong'ina oyo bono ore moyo, nere osimegete emesi eye ne chibande echi. Iga akondesiri, iga chikondesi abakondesi na abamura aba abanene, bakondesitwe oboremo bwa onyandwa,
Bakaegwa chibesa, gose omong'ina akaegwa chibesa. bakaegwa chibesa. Bono omong'ina oria ore ororo ng'echa korema kwaye, ekiagera oboremu oo bwaye obwenerete goika aa, nere obwenerete korema korwa rogoro mpaka aa. Nere oumete ase kwaro twatene na aria enyomba echayire, aria ng'a nakoria. Aria sitwatene ina?
Ee, aria sitwatene ina. Arioka?
Arioka, ase atakeire koria igaa mpaka aa ase totene ina.
Ng'ai bono akorusia endagera?
Bono endagera aro obokong'u, ayio naro amateso, naki gochia mwachera aa. Ee, omong'ina oria achandegete, buna togokwana iga. Bono, koreng'ana nomogaka kwaba abamura aba bono babere gotakeire gochakera. Mpaka amache.
Mpaka amaate roche.
Ee, roche. Ndonyo. Ee. Saguru kwo ndonyo. Ee. Bono aba o, ase narebwatire ago, ase narebwatire moino agotirimboka ang'u kwang'u. Abwo, abwo nabamura babere. Chigocha, chigocha, chigocha.

Ntagete totiire ng'orokia ng'orokia abarigereria oboremu bw'omong'ina oyo bono oyo okwonerigwe ase boigete, totiire korwa mpaka rogoro aria ase twarwa naende. Ee, tobo toende, toende. Haya, oboremu obwo obochakerete aa, actually aiga ase togochia ebora ang'a quarter ya obotigarete ochia maate. So, ntagete nkoorokia buna bong'ana naende nyigwete ng'a basoire maa naende gwe.

Bado hatujamaliza rogoro mpaka para eh obwebore a quarter a quarter ya oboremo twatigana naende gochia maate ekiagera tokonyara gotara eh igaa eh igo bakabagana barabwo bakorwa maate bagaikia eh. Naende bono bakamanya gokondesa obonaene. Bakondesa emesie eye naende, eye neyabo naende bakondesa, tari mong'ina, aa.
Bono abamura aba emiaka erenge, yaani ekero kwabaria, bagotire gose naba. Oyomo

Eyi nemesi yoka korwa maate mpaka moino, emesi yoka naende condisiri imagine. Condisiri tari barobwo baremete.
Ewa. Igaa bono naende mpaka.
Bakepaara rogoro koyio. Ee, baria nabanyakenyoro baikaransete aria ebarasa, batagete kogamba ring'ana eri barore ng'aki bakoribeka, but toongereresia pi, nkobarangeri tore batokwanere. Abagirango, mbuya more naende? Bogirangane arachire, nachete naende omong'ina nare nacherete aria Suguta, Suguta mokonyeroka? Omong'ina Getota orenge ekerema, omong'ina oria nere, nere bono bamura bamwabo konya bamoikirie ensinyo, lakini rende ntwamokonyete ase twanyarete. Tiga ntebe iga toracha korekodi ense yachenchire omanyete. Emiaka ya 1904 tari ere ere 2004, 2024, eye 2024. Abamura tore aiga bikori biane na abande, goika omanye ng'a endemereri obwate abasubati bamino baye gani nigo okoba otari koba orisuari. Toigwanaine? Ekiagera richiko nabo rikorentwe ki eke? Nabo rigoteba. Onye kobwate abasubati bamino bagwancherete ng'a onakore ma kwaino, Na amaabera bakorocherete ng'a rende ase engencho botakaiyo, tiga bakororere amaabera, rakini batake oboremo obwo ogokobaatera naende kende nkeiyo orakore. Bono, tiga tomanye twensi ng'akii, omonto abe omomura, abe enyaroka, koreng'ana ne richiko ria Kenya, nabwate chinguru chiokoira amaaria agento kiege, amaaria aise. Oboremo obo naigo ng'a bobwate abamura babere. Bono abasubati bonsi pi esibaa kabete baise kwamua ng'a bono ase eng'encho mwaenenire, na intwe ngocha tore bono oborimo obo tobwate buya, naende nabo bakorentwe ki eke? Nabo bogwatwa. Igo bono ekero ebinto buna ebi bigokoreka, mogokong'ia amang'ana moono, mpaka amache goikera richiiko, Ekero akang'ana buna aka gaikire onye kore omomura, aye okwebachia ake igo, kwabateebia ng'a ng'a ng'aki mwagani? Aya, beka bono ebuti, igaa bakaaria, baas. Eenia, amang'ana aye akorentwe ki eke? Aere. Chistori chinyinge echigokoretera emechando otake ore ense eye. Ekero twaikeire igo, egento gioka natagete mokwane, mogotoe history nkego ng'aki omogano oyo ore, Naende okogania kwaino buna gento ki eke, buna abanyakenyoro, inche ngoro korwa Jaasigichana, gose Kakasungura, igo nde omogetutu rwa Rimarani, lakini gusii ase taigo ntaratara Nyamira na Kisii gokora emeremo ya Nyasaye akore gento ki eke, atoeire ase amaboko aito. Twagachire chinyomba bogirango, ase nare nagachete chinyomba inye mufululizo, akorokwo ng'a.

Abana mbare chintakana nabarabwo, ng'ina na ise basirete, bono nabo bamenyete akanyomba gete bagotwerwa, ise gasirete gakoiywa omochanga, riraba rikamogwera agasira. Abana abwo mbabwati ng'ina, mbabwati ise, baba omwabo gasirete, ise okoro gasirete, bono nabo bare igo. But noshukuru Mungu ng'a Nyasaye ngokora are inchera bakore gento ki eke, banyore obokonyi. Igo naiko mogosoma iga ng'a omonto ogokwa nentakana, igo oraragerirwe, Ebibiria egoteba okorerwa mpaka ekiara egia kane, ekiara egia kane abana barerwa momaete ninki? abana bao, omochokoro, omochokoro oria, mpaka egechembene. Toigwanaine? Gesaku gionsi pi togokora gento ki'eke, togokogekonya ase eng'encho gwakora gento ki'eke, kwairenta kando egento ki'eke ekiara. Igo bono, onye gotagete abana bao bache gotenena boronge, abachokoro na abachokoro oria mpaka ebichembene. Koranche ase okorora entakana, aye y'endagera ekore gento ki'eke, yetigane nero. Onye kabwate ekerogo mwabo, eki nekiabo getigane buna gwakora gento ki'eke, buna gwakerora. Onye batigeretwe oboremo nabaibori, bosike buna oboroche. Nabo okobaonereria ase rero, rakini Nyasae ore moyo, tokomenya. Aye nabo okomenya rakini bana bao mbakore gento ki'eke. Ekero ogocha gi'entakana gokwenge esegi bwoo, etaere mpaka yesairane. Ebinto ebi mokona gokora iga, Esegi eye motayesorobeti bono iga, egento giachandire gusii ne chisegi chi'amaremo. Ase ki? Abaibori bataroseti ebinto ekero bare mo bare moyo. Onye kore bwoo bono iga kobwate abana, tafadhali chaka kobeka ebinto mape mapema. Otabereti mapema okwanga esegi bwoo, tekoera mpaka mpaka ense ase egocha koerera. Bono amang'ana are omochie oyo, motayerongeaneti bono iga abagaka morana abang'ina. “Motayerongeaneti iga, ekiagera abana ingo na komenta bare omochie oyo endemera ekore gento ki eke, enagokea. Bono egento bagocha gokora nemioro, mwana okobora, ning'aki totakarwanire? Yaya ng'ai aru? Egento kiagera ninki? Amang'ana motaroroseti mapema ekero endemero yarenge ororo. Nakwanire amange, ee, konyoru tore naende ase nare tokogenda. Mwaka mbuya ore, ogochaka n'erieta. Arafuate omogano omosinini iga, naye buna omogaka bw'ekenyoro, ng'aki oroche eng'ana eye ogotenena kwao nkorokia oko, omwana aye nigo aiga gose ng'omoseri more? Mbuya more mwensi? Mbuya more naende? Inche ase amarieta, nserebe Esta Obwocha Onkudi. Igo nyiboire ase ekenyoro eke. Kianyaramba, lakini iga iga korokwa egeti, tari engeti, egeti, korende ere omomanye bo, aa rinyarionye gochia ne rikendo. omogaka ominto. Nabo ngochaka igo namentire ekiao. Iga abwate abang'ina barenge? Mwakwana? Igo nebarasa mwacha kweri? Abang'ina barenge? Omong'ina omonene iga are korokwa Sebe gose Nyagetonto, ore ng'ina Nyarwaba gose Okechi. Omong'ina o kabere Mari Sera magoma anachete akabatiiswa, oyio nere oyo o kabere. ore ng'ina Yona, ore ng'ina o Ndego, gose o Bara, ore ng'ina Mokong'a, ore ng'ina Samueli Nyangweso, Nyangweso are korokwa. Mogoi lakini akanga mogoi akarokwa Nyangweso. Inche minto mwaigure omong'ina o gatato baba iga are korokwa Moraa. korwa omomache oye bw'omoseri. Igo naende eminto inche bweka lakini abanyaroka mbare ao babere. Inche bweka minto abanyaroka mbare ao babere. Igo nywomire chiombe chia omwa mwabanyona, chia omong'ina ore korokwa omogiseke onye bw'omogaka onkundi ore korokwa Gochere, osogete omomache oye bw'ogisianki. Igo bono ng'ai moigwete ende? Imwe amagoma. Chiombe tata anywomete baba, na echiamo isiko aye ore korokwa bocheri. Motari gotegerera. Igo omwando one ng'ai moigwete ore? Imwe amagoma. Bono, twabeire, nainche natwarire enka yane. nabaminto kera oyomo otwarire enka. Twabeire morani moroche egare korokwa Chierusa moraa, kera ebi neria boiseke ebahati embe, omong'ina oyo osirire. Igo bono nachakire esitori eye Onyandu omaete, omong'ina oyo moraa Cherusa moraa osirire, oenigwe amang'ana ayio aerire. Omogaka Jeremia anyona. Omwana oye omoeire chiombe okorokwa kerubo, osogete bomachoge nyamecheo. Omogaka oyo omentire enyomba ekorokwa Mwaesita o Nyando korwa Bokione mbwo ng'a aria nateba? Bwonami, Bokione Nsamachoru. Naende nateba, Iga akorete enyangi, tamonyuometi kianyechi. Akamobeka enyomba eyio ya chierusa mora. Igo bono agaikia abang'ina barenge? Babere.
Nere akanyuomera chiombe chia moiseke oye buna tata anyuomerete baba chiombe chia moiseke oye. Bono ogendire, ogendire Omogaka oyo, abanto baye mbaroo, abana na abange abwate mbamura kombaiseke. Ororire timaeti ekiarengerereti otorangeiri intwe abanto aba mwa magoma mwa amato tarengeo twensi, abamura batano, intagete gwatera abang'ina bane tari bamura. Agwo nabo ntagete montegerere mono kobua, naende mocha komboria. Otebire, twamotebirie ng'aki togwata, tatoeti kende ri- ri- ri- rintunti kienyeji, omonto orenge isiko. Oyonyomba moino nomogaka nyang'au nyagusira, tosangeti erieta. Omogaka oye ekero atoikie ase oboremo akabeka enachi, tateti boronge aa, akabeka enachi, yaani akabonacha bokaba amaremo arenga? Abere. Omong'ina omonene timanyeti ekiagerete akagenda roche. Omong'ina oyio o kabere agacha iga ase tokarasete.
Enchera nero mpaka bono iga.
Oo, aria noo, aria noo abegete enachi. Tindi komenta binto biao. Bono buna abeke enachi abwo, intwe abaamate tokarigo intwe abatwache tokora ng'a ai mahati taria atambe nambwate are gosukia ake, lakini rende togateba ng'a ne risiiko ri'omonyene, ekiagera nkienyechi tware, tari kiina twarenge kaang'u ntwabegete gochia aa. Akabeka enachi eywo mpaka wa leo. Iga abang'ina mbare ngoigwetaterete babere, tari batato.
Bono ebahati embe Onyanda agasira, ebahati embe igasirete ore omoke. Tatiga arigetie goturuchekana eke egusii buna togoteba, ee otamanyeti tinkwenda komoirorera, aiche enka yane inche komoera esa. Ogoturuchekana. Ogoturuchekana. Ee, igo ng'aki? Narigure aye, narigure. Ee, narorire ng'a nkorigia ore ekegusii sana. Yaani tachieti ko. Ee. Igo.
agatorichikana.
Naende gose inki eri ndakwane goetania ekio ki'ebagirango. Bono agacha agasira, agatiga akamwana ako kare naki? akamo, arogete ng'a buya ake. Omogaka oyo nabatebia. Chinko chiagwota nere, chinyeni nere, amache korooche nere, bikamokong'era. Omwana oye, abanyarwanda kare nabange abwate, tindi kwenda kobabara, omwana oye okorokwa Nyaboke. Agatwara gento ki nagotebia? Rigianda. Achia gocha achia korora omwaka buna asusubarete naende rika ere konya eange emetumba teracha, chianga abegete amachancho aye buna echi mbegete iga, arora ng'a omwaka oyo tari gochia gokwa, yaya. Agacha akanyora ng'aki konanyore oyo, aye babanchwa gocha. Kana goutera omogaka oyo. Ng'ai oigwete aru amoruse? Intwe inche timanyeti nonye inche otatebeti onde ng'a togende tochie komwoka. Nya mo nyaboke nere oroche rigianda akareta enyomba eywo mokorora abwo. Oborimo obwo mboreti abanto barenge? Babere.
Akamobeka oo. Naende anyona nabogete agacha gobwata oborimo bw'abatato. Basiriri buna amobeka ebahati embe nanyona osiriri oyio obekire agwo. Inche nabo maete ng'a oborimo obwatire ara kabere, mbwati rimaremo atato, yaya.
Bono omo- omo- omwaka omwana oyo oyo nyagusira bono togokwanera, ng'ai atakeire koenigwa? Oo, Eh. inche eki ndabatebi, omwana oyo iga akoenigwa ase embera yang'ina ere. Onye ekare paara rogoro nonya tokoira, onye ekare gochia moino nonya tokoira, onye ere ensa nonya igo omanyete ng'a embeera ya ng'ina ng'ai ere ase oboremo obwo. Ase oboremo obo nobwonyando naende egokumboria ng'ai tochia koira ng'ina.
Mwaka otari omong'aini?
Nakoenigwa. Eh, bono. Otoiyo moiseke one, moiseke bwanyi one, nainche noyo one. Naende tochia komoenia ase abaamate. Mwana oyo tari oyo nyang'arisa, okwete. Toraeni ng'a oo nigo ekeoreri kia nyang'arisa. Oyo nomonto omoao pi. Omwaka ribo rinde kwaboretigwe nabageni aba igo, ekero rimuengwate oboremo, naruete biosi ki binde rogoro aa, Natire naruete ebiosiki. Anyona omwaka anyona naruete ebiosiki bia ama- amaremo nabere arenge. Inche nakwana koigwa ebiosiki. Eh, eh, yaani rende- Igo nabatebia iga, atorangeretie abamura bamwabo bane nere mbatano, agatia oborimo akabeka enache, Oyomo agachia maate. oyomo agachia omong'ina omonene nere ochiete roche.
noyo agacharogwa.
Inche bono oranyang'a miaka eyio tinkomanya nyore. Bono atabikwaneti, eyio emeneti ng'a takoreti ki eke? Tabibegeti. Bono onye oruete, naye nkoboria, ango nateba ng'a onye nagatara ento toka, bono ninche naende nkobibeka.
Mwaka gwakorire ekiina kiane.

Torete esaka riria emwamu toeti, tobeke omorango, abe ekume ase okigwa aenigwe. Morigie omonto korenda enyomba eye. Omogeni oyo obosie naki, nyaboku oyo noyo bwanyona, omorete oyo mborigia. Oyo nkomoirania rinde. Nyabo abang'ina nini abaiseke banyu nabo barenge barenga? Bane. Bane, nabo ntagete montegerere. Omoiseke omonene are korokwa mugaa.

Omoiseke o gatato nkerubo ere anywomerete chiombe echi. Ayio aro tombori ng'a ng'aki ayekorete agacha konywomera aba bande tanywomera. Ntagete mombori agwo inse asa. Omoiseke o kane Teresa.
mbuya mono. Naende kende kera omokumbori
Aa, tiga abori Nkere nkobori kiamana. Aa, naye nkoiraneri omonto naba omaete abanasiasa na abang'aini.

Inee! Anyora nakarete enyanga ase obosemi koriki tore twakana enyanga ase toma toenderere emerobiri ende?
Anyona, anyona bono norengeretie ng'a nkonyanga risoe igeta, kari nyanga risare, tenena ngocha kwa kwaiga. Aya oria oria ore kobori bori. Ee, nabori buya iga.

Naende borie erinde.
Okay. Moborie baada ekero twakorire Eh. amaswali ande. Bagoaka atakoretie ekina ekio. Bas, kirende naende mokogamba ng'a oria onde naende ore gokwana.
Nchiari chi'ong'ondo nkoroku Oyonyabwari inde omwamate onka korumate insa. Ee, inche okomanya nainche emanyete kwa omogaka nyona muna ara, igo omanyete ng'a nyona amaene omong'ina oye iga aringokumora, anyuomete korwa obotabori igaa omogenda. Nere ise abang'ina abamura aba bono bare moyo n'Isaka na Mose, na abaiseke omwaigu mono omogaka ateba, Tinkonya gokwana gochia agwo, ekiagera omogaka okwanire amange akororekana naende ayio ayio nare gochia gokwana naende onye akwanire. Bono inche igo nde omoiroro ase omogaka oyo akwana, ekiagera omong'ina oyio. Omonene omogaka naatete oboremo bwaye, akabeka echa ekaawa eyarenge ase emesii eye, ekaawa boori eye yarenge ase emesii eye, maate na echaye yarenge aaaa rinsinyo kegima. Ebinto ebio na onyando ore nkobi kobitora, kiagera onyando, onyando ntwamenya nere ekanisa twaye ngochia nere muma. Noa ekanisa yarenge, nonyando igo tochiete oboko, tari iga arugete, ninto torente tonyando iga igaa. Enyangi yabete, tari gento kia ma kiarenge obio, onyando iga anywomete okabaete buna omonto akonywomwa, rende amakweri amoitire, orentire nyang'arisa. Nyang'arisa nere obeire aa, bono nere obwate oboremo obo, Kiagera maate omong'ina oria omonene nigo airete oboremu bw'amaate, omonyanda agacha rogoro aa. Nabo bakorete igo, anyona tata etinyi chimbebe iga goika gose iga, achete akabeka enachi, naende akabeka echaye yaye oo. Agakoora aria ase enchera eria, Inkoaikwa aria enchera eria? Ee, aria noo aigete. Akaroria abarokoro, o, baria bagachia maate, omong'ina oria agachia maate, bono aba agaatera abamura baye babere, bagachia maate. Okobani bw'ekenyoro inche ase oboene bore, tiga omwana oria arentwe, atinde ikuuga aa mwa mwa ng'ina Omong'ina oria nere orente obong'ina obo oboremo obo, ribibe riminyoke goika, aka omong'ina abe ensemo na oria ensemo aroserigwe ekegutu nsa atindekwe. Baasi omong'ina nakwane ritang'ani, igo bono ntokorereti abwo? Igo tiga mbore riswali erimo iga ase oboamo, iga abanyeKenya ore omwanchire ng'a omwana oria ache akore gento ki eke? Aye nigo aa. Buna abanto abaya, gusia ebinyoro binde biare koba buna ebi, kanga amang'ana ande ntori kona kogamba, maretare nguru korwa Jessica, akasungura, Nyasae oyo.